He met me and told me some secrets wey he never tell anybody, I say okay fine let's make this one of the problem wey Hello my people welcome to naija daughter TV there is this video wey dey trend online where many of our content creator na everything wey dem dey do sometimes we go look am we go look am say maybe dem dey prank people or I don't really know there is one video when I bring come out on this our social media on this my channel about um unstoppable comedy He surprise he in two of he boys car you know I do that video for this my channel if you watch that video you go know wetin I try to talk no be say the video give me view but as the thing just still dey go on the thing dey pain me if na real true this boy this untouchable the guy when when he even dash them that car that boy body language For me if you watch that video you go hear wetin I try to talk say that boy e no too when dem dey call John then untouchable come say this boy since when he give am car when he buy them car their doings different he wan prank them he wan prank them no their life na so so prank prank prank prank he wan prank this particular guy my people then untouchable reach go untouchable abi untouchable he reach go house he call John Den he start to dey scatter he car wey he buy buy am as a gift. I know sey he dey pain, I know sey you know he no make sense but na the game wey dem dey do, na wetin dem dey do. John suppose to know untouchable and na even person wey buy am the gift. Somebody give you gift tomorrow he sey he no want am again um give me my gift back, immediately you go give am but the boy said he don work with untouchable for over two years. Den Otoje go say, I give you um five million wen you dey work with me, you dey house, free house, if dem dey even dey pay you every month, maybe how much wen person dey pay person, no be sey I dey support wetin Otouchegbo do o, how much Nigeria person pipu dey pay person wey dey do cleaning or person wey dey work, highest fifty thousand, thirty thousand salary. Okay, somebody wey e dash shoe car, my pipu, wey Otouchegbo con destroy dis boy car, den dis boy con dey vex, e con destroy Otouchegbo car back. that one no problem the next day untouchable come say you do me like this me wey i fit buy the other boy come say person wey fit buy you car you know e no mean say person must tell you person body language you suppose to know say this person dey do am to prank you to see your action to see your doing to see how you go be to see how you go do to see your you know your how i no know how to put am then you start bringing di character wey dem dey suspect accordingly to di wetin I don try to investigate try to hear dem say di boy one e too dey carry woman two e dey drink um all no any of dem dey drink no any of dem dey carry woman money wey dem dey make dem dey use am dey invest dey use am dey do things but dis di same John so e no dey use am do something John John untouchable rescue John for lady hand wen lady wen e say di lady di lady big e infact e old pass am e reach to be im mother but di lady dey abuse am as you know e no get choice den untouchable brother come need to reach out to untouchable please dis guy dey pass through just because no where to sleep no where to stay come go fall himself for sugar mummy wen dey molest am na there untouchable for carry am enter house okay untouchable now una dey work together dis guy buy you car You no get any place wey you go, na dis guy rescue you for dat woman wey dey abuse you enter im house. Okay, dis particular person now, e buy you a car. Car na im e buy for you, e by sef destroy am. If na person wey really dey humble, person wey really get sense, person wey really get brain, na you buy the car for me. Bro, why do you scatter the car now? You buy am for me. I don work follow you for long, why do you scatter the car? You go hear. You no even talk. Your doings, your doings for even make am give you more. Den E scatter untouchable car, di whether na prank o because her husband and wife wey me really believe say hey dem dey fight their self o, hey dem dey destroy each other car o whether na mama Ika or mama Oka something like that, that guy wey im wife scatter im dis thing I no ever do that video But behold, na prank, yes, na big prank. Whether dis one now na still prank, we no know. But the thing wey e come chook eye my liver, if na still prank, my sister, I talk put, if there is anybody who try to do dis kind thing, e no good. Person wey buy you gift, person wey rescue you before, wey render help for you before, if e show e character, dat e first help, use am judge am, wetin you go do? Carry your belong leave dere. When you go take do something wey people go take judge you bad, say you be ungrateful, den carry your things Give that person hundred yaks so that dem no go see anything wey dem go talk about. This guy now, e still come untouchable house carry boys then dey fight, e even jump fence but the main things wey the thing dey confuse me, I go leave the video make una watch after I go try to combine all the video together, una go leave una opinion, I no play am for here, I will leave am so that make una play am. The thing wey e dey wey e come dey trigger my liver e come meh meh wey I come still dey see am like abi na prank abi na real somebody dey carry thugs enter your house yes dem be thugs because anybody anything wey e don pass one two three they are thugs come your house why you no make action to take police to arrest this guy yes you untouchable if you come across this my video if no be prank this guy e carry people come your house why you no call the authority Why you no call I no rodastand o then this guy this particular guy now he still carry police take take go arrest untouchable I know say untouchable is big to get police to get you know a lot but this one come dey get as e dey do me but if na prank sha all those one na expenses prank e no make sense at all But if e no be prank, you dey there, you wan embark on this kind journey, e no good. Somebody wey don assist you at all at all before, when that woman dey abuse you just because you don't have any place to go, you don't have any house to enter, you no get any, please, that kind of person, never you bite the hand that fed you. No matter where you dey today, always remember back. If there is anything, maybe you dey see am sey the person wan try to dey, you know, dey do you like who you are, Don't insult that person give that person hundred yards wetin I talk distance yourself out of that person circle then me I dey do am a lot I dey yes I dey do am when I go look you I go see sey I go distance myself from you no be sey we be enemy no be sey we no dey do well no be sey we no just because I no wan see that because me I be person wey e go see something I must talk then when I go talk that thing wey e go come become a something else I go sofri distance myself out of that place So dat dat tin I no see am So dat if I no see am I no talk I go quiet Na dis one I get to talk my beautiful people I go leave una make una watch the video How una see the video Let me react so dat una go dey watch dat video Ahh also but he met me and told me some secrets wey he never tell anybody I say okay fine let's make this one of the problem we are going to solve today you get he came back from Benin Republic uh the last time.

I don't know. All of us came. I want to put him on a test, on a prank level. I want to break that in car where I buy for him. Make I see in reaction towards that. To buy car, not be my problem. To fix the screen, not be my problem. So I don't know. Waiting you they feel. I know they feel, and the only thing we say, I'm. Jesus. You think say I dey follow and joke? Where you dey? Call am. You think say I dey-